Ngagĩkũnyita ũgeni mũthikĩrĩria, nganyiha mũno ngĩkũria ũkuhĩrĩrie haha boo-inĩ ĩno itũ ya ũndũire witũ wa mũgĩkũyũ, thĩiniĩ wa diaspora kana harĩa hangĩ hothe itoka cia mũgĩkũyũ ciĩhandĩte, ũgucie njũng'wa yaku na nĩgetha tũhote gũkĩruga ndereti ya ũmũthĩ. Eh, gagĩtũ gĩtĩka mwangi wa mũirũ rĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda rĩtwa ndikĩrĩ ndĩragĩcenjia ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wĩgiĩ eh, indo cia mũhĩrĩga indo cia mũhĩrĩga nĩ cikoretwo cikĩrĩa andũ aingĩ nĩ tondũ eh, aciari a mũirĩtu nĩ matuĩkire eh, marĩagĩre indo cia mũhĩrĩga kana indo iria mareherwo makarĩra mũhuko ta njũgũ karanga. Ũmũthĩ ngwaria cararũkũ eh, njuge atĩ inyuĩ aciari arĩa mũrĩagĩra eh, mũrĩaga indo cia mũhĩrĩga mũmenye nĩ mwandĩkĩirwo cira na indo iria mũrĩaga cia mũhĩrĩga atĩ ũgeta andũ erĩ atatũ ana mwana nĩ nyakĩrũmangĩre na gũtirĩ ya mwana mũhunyũku kana nyagacũ mũndũ wothe wĩtagwo mũhĩrĩga no mũhaka hĩndĩ ĩrĩa mwana arendio agakorwo e hau nĩ tondũ eh, no mũhaka magĩkĩre wĩira atĩ indo cia mũhĩrĩga nĩ ciarĩo we ũtatwarĩte indo cia mũhĩrĩga kana we ũtahete mũhĩrĩga indo ciao kaĩ we hihi ũrĩgĩtũraga ũkĩaraga raini kũrĩa kĩnyataĩ nĩ tondũ nĩ wakĩrĩire indo citagũkoniĩ, ũgĩkĩrĩa mbũri cia mĩrongo icio nĩ ciaku, ũgĩcoka ningĩ ũkĩrĩa indo cia mũhĩrĩga, mũhĩrĩga ũgĩtũraga ũragia atĩrĩrĩ, ĩ ng'ania akĩendire mũirĩtu akĩriganĩrwo nĩ ithuĩ na mwana ũcio na ithuĩ no ithuĩ tũkĩrerete? Ndeto yakiuma hau kaĩ we ũrĩgĩtũraga ũgĩtwaraga mbeca kũrĩa Kenyatta-ĩ. arĩa angĩ magĩthiaga India ĩ, ah, ũmũthĩ ndakiuga ndĩciarie na nĩgetha andũ mũtige mũtige andũ nĩ matige kwĩigĩrĩra gĩcinga mũtwe nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na iruga rĩa mũthemba ta ũcio kwagĩrĩirwo kũndũ kũu gũkorwo kwĩna gĩkeno kĩa ndĩa mwana akĩendio ũkoragwo na ndĩa ĩyo nĩ ya nyũmba gũgakorwo na mĩrongo nĩ cia ithe wa mũirĩtu na gũgakorwo na indo cia mũhĩrĩga hĩndĩ ĩrĩa wagĩtunya mũhĩrĩga indo kaĩ we ũkĩmenyage nĩ wandĩkĩirwo cira ĩ coka harĩa magomano ũhe andũ eh, a mũhĩrĩga wa nyũmba yaku indo ciao na nĩgetha ndwari na mĩrimũ cithire na ciume mĩciĩ, na nginya ona ciana ciaku citige kũnyua njohi, na cigĩe na mĩciĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wakiuma mũhĩrĩga indo ciao, ona njohi ya mũhĩrĩga ona noanga makĩnyuĩte, rĩu gũkĩragwo we warega gũkĩmahe kaĩ, ũgakĩrwo nĩwe ũrĩkĩnyuaga ĩ. na ĩkorwo hihi ũkĩrĩ wa gĩkũnjo ĩ tondũ andũ magĩthomire mũno eh, ndũngĩkĩaga ciana ciana ciaku nacio nĩcio cirĩtamũraga njohi ĩyo cirĩmeragia nginya nduramu ciacio ci- nginya hĩndĩ ĩrĩa mũgacoka magomano mwĩĩte kamũcemanio na mũkinye tene nĩgetha mũhoroherie ndeto ĩyo na mũhe eh, mũhĩrĩga indo ci- eh, mũhe mũhĩrĩga indo ciao na nĩgetha ndeto ĩyo ĩgĩkorwo nĩ ndeto ya kũgacĩra na ĩkorwo ĩna ũigĩrĩrĩku nĩ tondũ maithe maitũ nĩ mathondekete ũguo nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa mwana arendio tondũ tene mwana ona rĩu areragwo nĩ mũhĩrĩga na mbarĩ na andũ othe ona athuri a itũra nĩkĩo wonaga hĩndĩ ciothe no mũhakorwo na mũthuri wa itũra wa mũhĩrĩga na nyũmba andũ acio mangĩkĩaga igongona rĩu